Intervisti mal-għannejja u d-daqqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. insemmilkom. Il-programm tal-lum għandna mistieden ġdid, għandna lil Danny, għandna lil Kaċton Vella u miegħu ħan nitkellmu fuq il-karriera tiegħu fl-għana, x'fettillu jibda janni bħal l-għanja l-ora, forsi differenti mill-għanja l-ora u nisimgħu wkoll xi recordings forsi mhumiex antiki imma forsi antiki wkoll li għandu ma' sħabu l-għanja l-ora. Għandik merba, Danny, u nieħu gost isniedek Nistiednek b'dan il-programm għaliex s'issa kellna varjetà kbira, sew żgħażagħ sew xjuħ, u m'hemmx għalfejn ngħidu inti wieħed minnhom minn dawk li għadek tgħanni u ta' min wieħed ikompli jintervista lill-għannejja ta' żmienna. Mela, kemm għandek żmien illum, Daniel? Jiena twelidt fis-16 ta' Jannar tal-1950. Jiġifieri għandek kemm? 50. 50 sena sewwa. U meta bdejt flana? Bdejt flana ilu ma' tmintax dsatax-il sena ilu. Sewwa. U x'ħajrek dan? Jiena minn dejjem kont inħobb barana, minn dejjem kont niġri wrajja u dejjem kont ngħid kemm nixtieq li nintaqa' ma' dawn l-għannejja li huma biċċiet minnhom mejtin. Sewwa. U naqdef illum, naqdef l-għada fl-aħħar nexxieli hu. Meta kien l-ewwel darba li ħixtanni? Għadni niftakar l-ewwel darba Għand ħabib tagħna llum mejjet Ċikku Perċitu tal-Fgura. Tajjeb. Ma min imbuttak jew min ħajrek jew kien inti. U tal-ħanut kien jarana nannu kien jgħidin nitlu għannu għal qegħdin tiddejqu. Mbagħad kien hemm ħanut ieħor ħal-qormi ta' sensa fejt. U konna nitlu nannu wkoll għandu. Għax kienu jannu llum il-ġurnata ma diġ is-seranem. Sewa. Eh, min kien l-ewwel għannej li għandna miegħek? Fil-pubbliku qed ngħidu. Fil-pubbliku, fil-pubbliku. Ma niftakarx. Niftakar jekk ikolli ngħid Fredu taż-Żejtun. Fredu Abela, sew sew. U kif mortik dakinhar, kif mort? Nittrijatu għax għannej kbir, Fredu, għannej tajjeb. Mbagħad tibda tfittex il per eżempju, Ntqajt ma' Karmnu Bonniċ il-Baħri, ma' Ċikku, ma' Tasejka. Pero naħseb li Fredu, jiena Fredu dak jolqotni, li kapaċi minn għadu jibda jgħinu ħafna u jtieħdu l-kunfidenza li donnu xi għannej ieħor ma jtilux, ma nafx forsi qed nieħu żbalji, imma naħseb Fredu għandu dak id-don. Fredu, Fredu umri. Hawn ħafna ġifieri ta' għax Erba' Mboċċi hu wieħed milli kien ikollna xi programm Ejja Fred magħna jiġi wkoll, allavura ma konniex ta' klassi tiegħu ma kien jiġi wkoll. Ċikku kien jiġi wkoll, Ta' Sika jiġi, ma. Ma naħseb li Fred huwa biela jiena ngħid taż-Żejtun. Kapaċi dak li jkun jaġevola ftit, jgħinu ħalli. Jgħin, jgħin. Ħalli ma jħossux komdu. Skomdu, skomdu, fis-sens li ma tantx ikun hemm. Fredu toħu pjaċir u esperjenza. Għannej onestu. Issa, għad ah, tiftakarx il-postijiet fejn għannejt. L-ewwel sarata kienet ħal-qormi għandha sensa fit. Sewa. Ħal-qormi kienet. Ma tafx jismu ħanut. Il-ħanut insejt jismu jgħat ta' farzina. Ma ġaxi. U għanċiku għannejna u kol ta' imma hemmhekk ġifieri. Għanċiku pjaċitu għettajt. Mhm. Sewa. Senti minn ħal-qormi, mhm. eh, l-għana jina daqsek niftakru, kien fl-aqwa tijaw 30, 25 sena ilu. X'taħseb li raġuni kif waqa daqsek? Ġara, ġara eżatt. Isu id-delizzju ġerdak ma akbar ħbib, Ġorġ. Għalix? Għax l-lum daħlet isa daqxej l-impika b'frana Biċċiet minn sħabna jaraw ġejl qudiem flok jistidnuk iżjed iżjed warbuk. Mhm. Qed niftehmu. U jekk tgħid xi ħaġa frana forsi joħduha b'offiża. So, meta m'għandux ikun għax l-għana ismu miegħu, l-għana jiena kemm darba ħobb ngħid, l-għana huwa gideb, qed nidin nikdbu fuq ħaġa li mhijiex u ġifieri, ġifieri ma nafx għalfej. Imma Però Ġorġ illum ma tistax tieħu pjaċir għax illum minn għalik ser tagħmel sijana biex tagħti pjaċir in-nies u tieħu inti. Ah. U jiġi bniedem maħsub mingħajr inti ma tkun preparata għal xejn. U minn għalih minn għalik sa tieħu pjaċir u pjaċir titilfu. Sewa. Imma ħal-qormi kien hemm xi erba' teħwienet nafhom sewwa jiena. Ħal-qormi ċikku kellu l-gabbana u l-ġebrija. Kulħadd hemmhekk jgħanni. Sewa. U kien hemm ingħata l-Vitorja wkoll. Dak ma niftakarhom Ġorġina. U niftakarhom tal-Vitorja. Imma imma mbagħad jekk inti anka l-ambjent stess kien iħajjar biex ikompli dan l-għana. Issa tgħid forsi għaliex ma kienx hemm min ikompli. Għax per eżempju l-laws minn hemm beda. Il-laws minn hemm konna nisimgħu fer gabbani. Però illum tmur għand ħanut taqta' xi tnejn xi ġiex teħwienet jew tlieta li jixtiequ s-sillana għandhom nartaħat fil-ħodu. Kif naqbad ngħidlek tgħid gon għamel le ħaġġib għannejja, ħaġġib kitarristi, le ma għandix irridu dur inkwiet. Kulħadd hekk jgħidlek. Ġifieri dan assoċjat mal-inkwiet allura. Hekk jgħidulek, ah, jiena ifimna ħanilek waħda, la għana nħobba, ħabbejta u nibqa' nħobba. Però ġġegdek ma l-akbar ħbieb Ġorġ. So, li ħasra għaliex eh, fil-waqt li il-barranin sew bil-ħidma mhux tiegħi biss ta' ġifieri ta' ħafna nies oħrajn, qegħdin jintilfu llum u jistudjaw u jsaqsu u jitolbu u tiktbilhom u jiktbu fuq l-għana tagħna, u mbagħad aħna tintu bis-sieq. U eh, jekk ħajbqgħu sejrin dal-affarijiet dal-impiki fil-vojt, ħajġi li xi darba ngħidu ara l-għana kien. Spiċċat. U għalhekk hija ħaġa ħażina Li mhux ma nsemmuhomx dawn il-affarijiet jridu nsemmuhom ħalli jirranġaw. Imma fl-istess ħin wasal iż-żmien li min qiegħed fil-xogħol jara daqsxejn waħda responsabilità kbira, kbira, kbira li għandu. Issa, jekk aħna nippruvaw niftakru daqsxejn waħda fejn għannejt minn dak iż-żmien law, Fejn kienu l-postijiet li għannejt fihom? Għannejna ħafna bnadi Ġorġ u għannejna per eżempju ħal-qormi għannejna feħwienet fer Vitorja. Allum il-ġurnata ġili monna nar taħat fil-ħodu. Għannejna għant il-tifel ta' ċikku. Għax ħadu t-tifel tijaw, Marju. Għannejna għant ġanna. Zejtun. Għannejna meta kallu l-ħanut fredu. Meta kallu l-gazim mikil. Għannejna f'ħafna bnadi u. Ħalli nisimaw issa silta zaħira, eh, jew forsi twisa naraw skont kif jimxi. Eh, ta' tiftakar ta' min ta' min ta' min jidi s-silta, min jgħet janni? Jekk eh, minn isser zball, njenu l-brazz, ta' sika, jiena u l-budaj. Min kien qed Dak kien qed idoqqinna l-ħabib tiegħek Bozin qabel waqaf mid-daq. Sawa.

Mela, emmek smajna, kważi kważi ngħidulu programm. Eh, Għaġid inna deni kjoġbok min kien qed jannu ido għal min forsi ma semax il-programm il-bidu. Id-daqqaqa kienu prim Paolo Urbozin, Musean U spiru jikkumpanjawh, spiru tal-gass u musija ta' Lucy. Sewa. U għannejja kienu, nienu, Borċ il-Brazz, il-Budaj ta' Siġġiewi, Franz Kakija. Sewa. Inti? Jiena u ta' Sika, Joseph Meli. Sewa. Issa, dan inti laqqajtom mid-dera mod kif sewa, daka kif qegħdin xi waħda ma tantx baqgħna ħin, imma is-solu dak kif tiltaqgħu bejnietkom? X'inhi? Daka Per eżempju, jekk ikollok xi programm ikun tiegħi. Jiena ngħid illum ħanejt il daw. Ma ħanejt il tajt programm ikun tiegħi ġifieri inti tħol intrigu. Neħu l-intrigu biex neħosib il-kitarristi u neħosib l-għannejja. U ħafna drabi dana tagħmluh speċi għal-gost iktar milli biex iddaħlu xi flus. Għal-gost nagħmluh dak. Ma tantx hemm flus. Għax anke meta eh, Tisma' lilek tgħanni pereżempju jew tgħid ħareġ sabiħ il-programm tgħid eh. sudisfatt jien hu. Sewa, sewa. U hemmhekk intom kif kif titlaqgħu ma' xulxin, pereżempju inti għaliex f'dal-każ iddeċidejt li tgħanni ma' Zeppi u l-Bugazz deċida li għanni ma' Franz, xinix? Il-Bugazz, mux il-Bugazz. Il-Bugazz, sewa, il-Bugazz eh, mal. Daka, eh, fibni, ħanek, dak aħna meta nintaqaw nkunu isna kalibru wieħed, ma nintazlux, daka jibda l-ewwel wieħed, Kif jiġix imbagħad? Jew tanni ma minn tanni xorta sodisfatt, qed tifhem? Għax ma nenu, ma tasika, ma ma fredu, ma ġanni, jekk ikunu tajbin ma kollha tħu pjaċir tanni magħhom. Sena Pawlu Frendu l-Bozin eh, veru kellu erba' projjem tajbin fil-programm. Ħasra li m'għadux iduq. Imma speċi dan issa tista' tgħidu x'inti kont waqt il-programm jien darba rajtu kif taf inti kont ħatni għandu u rajniħu wkoll u smajniħu wkoll. Imma għas-semmija li qatt ma semgħuh. Jiena niddubita kemm minnhom jemnu li dana jivvintaħ dak il-ħin. Dak il-ħin, dak il-ħin. L-ewwel ħaġa u xek u eh, mhux sens ħażin ta' ngħid huwa bniedem li eh, ħajtu kollha jduq dan. Dejjem iduq dak. U allura speċi imdorri bihom l-affarijiet. U fl-istess ħin qatt ma jduq waħda bħal ora. Għax għandu id-donu. Mhm. U għandu kapaċi u dak għalih asli li ma trittajt. Dak għalih il-mużiet rittejt. Għax hu kien idoq magħhom. Sewa. Minn dejjem idoq magħhom ġifieri. Xi kemm tasbilu jdoq dak, kemm kemm jdoq ħafna. Il-bożen? Il-bożen mhux minn mindu kien tifel kien idoq. Ġifieri dejjem għandek 50 sena daq. O, Pawlu minn dejjem. Issa, x'inhi raġuni li meta, per eżempju, intom wasaltu fil-gadenza, dak daqni tal-affarijiet mhux għax ma nafhomx ta' biex minn smani kun qed jitgħallem xi ħaġa. Eh, min jiddeċidi l-kadenza? Jew min jibdiha pereżempju? Il-gadanza meta ikun tkun serata, pereżempju tgħid mela gadanza tieħod li daqsik. U min jieħu ħsieb il-ħinijiet jgħidlek tista' tibdija. U kważi kważi tant jidra illi iġibek eżatt. U meta jkun programm tajt il- ta' min jħossibek tgħidlu ma nsemmu xejn 10 minuti qabel jew 8 minuti qabel għamil li sinjalu jibda l-ewwel wieħed li beda. Ma eh, s-soltu donnu li min jorganizza jibqa l-axħar, sewa qed ngħid jew inkella din kombinazzjoni. Le, le, le, dika pereżempju inti qed tgħid għax jiena organizzajt dak u bqajt l-aħħar jiena. Eh, eh, dika l-ewwel għan jabdi jagħnu borċ il-brazz. Suppost bedu. Imma forsi jew kien baqa xi naqra ħin u komplejnija. Qed tifhem redika ma tagħmilx differenza. Ara pereżempju jiena kien tiegħi dak, għas bdejt jiena l-ewwel, għax dejjem kien hemm minnu kalibru ktar minni u kollu. Ma bħala proċedura di taħdem jew le, jiġifieri li inti qed ngħidlek li mi organizza l-programm suppost li jispiċċaw. Jew inkella Ma tantx infittxuha Ġorġ, aħna ma tantx infittxuha. Tajjeb. Imma jekk aħna noqogħdu issa għall-programm ta' xbaqna ħin, imma eh, intoq battu żewġ suġġetti differenti, hux veru, mhm. kont kontu żewġ pari, żewġ suġġetti differenti, però indirettament ninfluenzajtu xulxin għax ngħidu kif inhi. Ma tantx eh, fis-sens tal-għana illi tkajtu. Semmiġi bqajtu għaddejtu għassija mhm. u kontenti b'xulxin u bqajtu hemmhekk. Għax dana ħanedlek Ġorġ, dana minn ikun minn għandu rana fih. Isib xi jgħid fuq kollox. Mhm. Inti taf xi ġifieri Ġorġ. Jekk minn bniedem irid janni bissew fuq oġġett mhux joħloq. Sawa veru. Suġġett. Tajjeb, jina nirringrazzjak, eh, b'xorta ħażina il-ħin spiċċa, ġan ma tbiex nistiedek il-programm tal-ġimgħa d-dieħla u nisimgħu mhux biss lilek tgħidilna iktar fuq ħajtek, imma nisimgħu wkoll xi programm sabiħ bħalma smajna illum. Nirringrazzjak u nilkom eżis semmja nistedinkom għal-programm tal-ġimgħa d-dieħla.

Tisqifa għall-għana tagħna, intervisti mal-għannejja u daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.